Минем яраткан укытучым Альмира Касимовна, хәзер пенсиядә инде ул апа, мәктәптәге. Татар тел әдәбияттан укыта иде инде. Шундый таза гына апа, калын тавышлы, тавыш та калын, ике үзлеге дә зур иде инде шундый. Э, кайчан килеп кермә кабинетка теге, нәрсә, килеп кердеңме, Сабиров, дип каршы ала иде. Әле теге таза апа булгач, калын тавышлы булгач, мин әле шаяртып та йөри идем. Аның эчендә мужик утыра, мин әйтәм, шуңа тавышы калын аның дип теге. Э, үзенең тавышы түгел ул дип. Ну шушы Альмира Казимовна минем шигырь сөйләгәнне ярата иде. Әйтәм бит теге ул әрли иде иншлаек, ялкау ялкау диде инде, тик бирелгән бит, Аллаһ Тәгалә биргән бит инде сөйләргә дә менә әрли иде инде гел классташларга әйтә иде, менә берегезнең дә, берегезнең дә менә Данир кебек шигырьне сөйли алмыйсыз. Тар тар тар тар тар сөйлисез, атасыз шигырьне берәй бер дә аңлашылмый, билге алыр өчен генә сөйлисез. Асадиров сөйләсә, җиренә җиткереп, Казандагы Камал театры артистлары кебек шигырьнең бөтен мәгънәсен, эчтәлеген барлык классташларының күңеленә җиткерә белә. Ну, ятламый гына, зараза, дип тегелгә. Сирәк ятлый идем инде. Ну, ятласам, килештереп сөйли идем. Хәзер шулай берсендә әдәбият дәресе башланып китте. Һәм Альмира Касимовны өй эше итеп кушкан былган Һади Такташ репертуарыннан берәр шигырь ятлап килергә инде. Чыгалар да инде классташлар Такташның я Мокамай шигырен сөйлиләр, я тагын берәр шигырен инде, ә мин ятламаган. Чираттагы икелене аласы килмей. Аптырап утырам нишләргә белмичә. Ул вакытта бу җиденче класс тирәсе булганмы, сигезенчеме, мин төгәл хәтерләмим, но бераз балачакта теге җырлар белән мавыга башлаган вакыт иде. Мин бик җырлам, җырламадым балачакта, мин көрәш белән шөгыльләндем күпчелек. Ә, ни, әле монда кукмаралар дигәннән әлеге баягы мин кукмара җегетләренә рәхмәтле, без алар белән көрәшәек һәм алар минем белән көрәшкәндә гел Азнакайның кайсы якта икәнен күрсәтәләр ие. Барып кайтаем шунда исән-сау килеш. Бөтен залга ике кукмара җегет утыра бугай. Ну, дуслар, әйтәм бит, хәзер, ә ул вакытта менә шушы Иң популяр җырчыларның берсе үзенә күрә Фәрит Таишев иде. Хәтерлисезме андый җырчыны? Хәбик җырламый инде Фәрит Таишев. Ландыш Нигматҗанованың ире, әйе, ире, Римма Ибрагимованың малае. Просто анасы бер төрле фамилиядә, хатыны бер төрле. Ну, кешедә эшем юк, бәхетле булсыннар. Ну Фәритнең шундый бер матур җыры бар исегездә булса, Уйладым, уйладым, сине генә уйладым, Күпме генә уйласам да туяр кебек булмадым, Тынычлыгым урладың, уйладым, уй... Ну понятно, ул җырны берегез дә белми, ну мин белә идем. Һәм мин әйтәм, укытучы апа мине такта янына чакыргач, мин, Һади Такташ шигыре дип. Шушы Фәрит Таишевның җырының сүзләрен сөйлим микән, мин әйтәм. Ну, үземчә анализировать итеп утырам. Такташ, мин әйтәм, вроде бы знаменитый шагыйрь. Бик күп шигырьләре бардыр дим. Неужели апа аның бөтен шигырен белә? Ну, нереально бит инде. Ну, классташларга пышылдап әйттем инде, естественныйм әйтәм, исегез китмәсен. Если что, уйладым җырының авторы Һади Такташ. Вакыт килеп җитте әкренләп миңа, апайны күзлеген төбәтеп миңа, Нәрсә, Сабиров, ятладыңмы? Мин әйтәм, Ятладым, Альмира Касимовна. О-о-о! Иртәгә кызыл кар явачак. Мондый вакыйганы бушка уздырырга ярамый. Чык давай, Сабиров, я звонок булыр. Тизрәк, тизрәк, ди. Чыктым матур гына. Апа, мин әйтәм. Һади Такташ, уйладым! Сабиров, син миңа уйлама, сөйлә давай, ди. Апа, мин әйтәм, үзегез бит такта янына чыккач шигырьнең исемен әйтергә кушасыз һәм аның авторын. Автор Һади Такташ, шигырьнең исеме Уйладым дип атала, мин әйтәм. Гаҗәп. Гаҗәп Сабиров. Ничә ел укытам әйме? Ну, моңа хатлык Такташның бу шигырен ишеткән юк иде әле минем ди. Ну, мин югалып калган малай түгел бит инде. Опа, мин әйтәм, Ул аның яңа шигыре. Хәзер укытучы китте кабынып. Ә ул әле Альмира Касин бер котырып китсә, пока бөтен төкереген чәчеп бетерми сиңа, туктамый. Ну, шундый апа, була бит шундый хатыннар менә, ничек дип әйтим теге, үз котырганына возбуждаться итеп, тагын котыра теге тәм табып. Теге, ул Күрсәгез аны, ул теге теге кып-кызыл булып чыга, теге күздән очкын, колактан пар, арттан төтен анда ужас теге. Әстәгфирулла Сабиров, авызыңнан җил алсын, ниләр сөйлисең син, ятсыз, бүтән класс укытучылары иштә күрмәсен, оят бит бу, оят, бөтен класс өчен оят, иң мөһиме минем өчен оят, Такташ күптән үлгән бит инде, син ятсыз яңа шигырь дип торасың, ничек телеңә әйләнә синең, та-та-та-та, китте, китте, китте, китте, Мин в шоке, мин Такташның ул вакытта үлгәнен белми идем. Апа, мин әйтәм, тынычланыгыз әле, ни котырасыз сез дим инде хә. Акырмагыз әле, сугыз Нормально все, үлгән такташ, ник акырасыз, мин әйтәм. Үл, все нормально, мин үлмәгән дип әйтмим. Мин бит яңа шигыры дидем. Үлгәнче язган яңа шигырьләрнең берсе. Шушы шигырьне язган да үлгән исән сау килеш. Бөтен мәктәп белә инде Сабиров сүз артыңнан кесәгә кермәгәнеңне. Урыслар әйтмеш ди, шурта с ним. Сөйлә давай ди. Нәрсә сөйләсәң дә матур сөйлисең син ди. Ә мин күңелем түрендә белеп торам. Ха җиренә җиткереп, әйбәт кенә интонация белән сөйләсәм, эри дә китә инде. Былай шундый хатыннар, спектакльләр ярата ул безнең апа инде шундый тия. Главный әйбәт сөйләргә, җиренә җиткереп, как положено, үзәгенә үтерлек итеп. Шуңа күрә бөтен кычкырганнарын онытырга тырыштым. Тынычландым. Бөтен булган илһамымны чакырдым, Әлфиясе белән бергә. И сөйләп киттем ха. Талпына, әйтерсең күбәләк. Бу күңел хәй бигрәк җилбәзәк. Дөньясы җәннәт күк, болытсыз зәңгәр күк. Нишләттең син мине, мәхәббәт? Уйладым, уйладым, сине генә уйладым. Күпме генә уй, әле җырлап җибәрәсе килә теге җырын белгәч. Көчкә түзәм. Күпме генә уйласам да туяр кебек булмадым. Тынычлыгым урладым.

Син генә исемдә, йокысыз үтә төн, ата таң, уйладым, уйладым, сине генә уйладым. Классташлар акыра, тупой, припевны кабатлама инде, нишлисең син? Юк, ул бит җырда гына куплет саен кушымта булырга тиеш. По идее, шулай бит инде. Ә мин бит сөйләгәндә мозгамда Фәрит Таишев акыра-акыра җырлый. Шуңа теге автоматически килеп кушыла кушымта. Хәзер классташлар кычкыргач югалып калдым. Апага карап алам. Апа Апа Илхам абый белән утыра. Мин инде

Әгәр дә өченче куплетны онытасың икән, Киттем беренчесенә. Талпына әйтерсең күбәләк. Бу күңел хай бигрәк җилбәзәк. Дөньясы җәннәт күк. Болытсыз зәңгәр күк, Нишләттең син мине, мәхәббәт, ах! Зур рәхмәт, классташлар кул чапмаган ие. Ха сөйләп бетергәч, апага карап алам. Апа утыра.

Ну бик аз булды бу. Бик аз. Тагын берәр Такташның яңа шигырен ятларга идең. Ну, нахал малай, узган атнада Салаватның уфтанмасын әйбәтрәк сөйләгән идең ди.